Poléiert är Kickessen, mir rutschen duerch d'Chamber. D'Chamber gëtt och nach Kummer, Parlament oder Kräidmoart genannt. Kräidmoart, rue du Marché aux Herbes, ass d'Adress vum Gebai. An der Verfassung steet, datt d'Muecht beim Vollek läit. An d'Chamber ass an eisem System de Vertrieder vum Vollek. Mir hunn eis Staatsform eng representativ Demokratie, et kann een och parlamentaresch oder. Indirekt Demokratie soen, dat ass dat selwecht. Dat bedeit, datt mir Deputéiert wielen, fir eis an der Chamber ze vertrieden. Amplaz Deputéiert kann een dofir och Volleksvertrieder soen. D'Chamber ass legislativ, dat heescht si stëmmt d'Gesetzer. Dat kënnt aus dem Latäin, lex legis Gesetz, mir soen och Gesetzgeber, dee Pouvoir, deen eis d'Gesetzer gëtt. Dofir ginn d'Chamberswalen och legislativ Wale genannt an déi fënnef Joer tëscht de Wale, wärend deenen eng Chamber, awer och eng Regierung schafft, nenne mer Legislaturperiod. Hei gesitt der de Sëtzungssall vun der Chamber. D'Deputéiert sëtze sech vis-à-vis, wei am britesche Parlament. Et gëtt nach aner méiglech Konstellatiounen. Déi franséisch Assemblée générale an den däitsche Bundestag sëtzen am Hallefkrees géigeniwwer vum Riednerpult. Vläit seet de Stil vun enger Chamber eppes iwwer déi politesch Kultur vun engem Land aus. D'Verdeelung vun de Sëtzer gesäit zanter de leschte Walen esou aus, ech fänken uewe lénks un, do hu mer 9 Gringer, 10 Rouder, och LSAP oder Sozialistesch Partei, 12 Bloer. Et ass iwweregens keen Zoufall, datt dës dräi Parteie beienee sëtzen, well dat sinn d'Regierungsparteien. Déi Leit, déi an der Regierung sëtzen, kommen aus dëse Parteien. All zesummen, inklusiv deen eenzelne bloe Punkt, dat ass de Fernand Etgen, de Chamberspresident, kommen d'Regierungsparteien op 31 Sëtz an hunn also d'Majoritéit. D'Majoritéit ass néideg fir Gesetzer ze stëmmen an déi meescht Gesetzer komme vun der Regierung. A ween ass ëmmer d'accord mat der Regierung? Majo, d'Deputéiert aus de Regierungsparteien. Ah! Vis-à-vis vun der Majoritéit sëtzen, an ech fänke rëm lénks un, véier hellbloer, dat ass den adr, 21 oranger, csv, déi gëtt sech gär orange, allerdéngs gi si gebengerhand déi schwaarz genannt, dat ass bei all konservativ-chrëschtlecher Partei esou, och déi däitsch CDU gëtt gemengerhand schwaarz duergestallt an och déi schwaarz genannt. Dann hu mer zwee mofer, dat sinn d'Piraten, zwee däischter rout, dat sinn déi Lénk. Och hei ass et keen Zoufall, dass dës Parteie beinee sëtzen. Zesumme bilden dës Deputéiert nämlech d'Oppositioun. Dir kënnt Iech denken, firwat se Oppositioun genannt ginn. Wann d'Majoritéit grondsätzlech fir alles ass, wat d'Regierung mécht, dann ass d'Oppositioun grondsätzlech géint alles, wat d'Regierung mécht. Mat just insgesamt 29 Stëmmen huet d'Oppositioun allerdéngs net de Pouvoir, Gesetzer ze verhënneren. Et ass iwweregens och mol keen Zoufall, a wéi enger Reiefolg d'Deputéiert nieftenee sëtzen. Sou sinn an der Oppositioun déi Lénk an den adr wäit vuneneen ewech. Kënnt Der Iech denken, firwat? Wéi d'Regierung kann och d'Chamber d'Initiativ huelen, fir Gesetzer virzeschloen. Dat nenne mer eng Proposition de loi Déi Féischer sinn awer éischter seelen. Der Chamber hir Kinneksdisziplin ass natierlech Gesetzer ze stëmmen. Gesetzer, dat kënnen Oplagen, Geboter oder Verboter sinn. Dat kënnen awer och Poste beim Staat sinn, déi geschaf ginn, oder Projeten, déi vill Sue kaschten. De Staatsbudget ass zum Beispill e Gesetz. A wann dat net gestëmmt gëtt, dann huet d'Regierung keng Suen a muss demissionéieren. Mee d'Chamber huet och nach aner Aufgaben. Si kontrolléiert d'Aarbecht vun der Regierung, andeems se Froe stellt, Wou ass e bestëmmten Dossier drun? Wéi vill Subside goufen ausbezuelt? Wéi vill Baugeneemegunge goufen erdeelt? A sou weider Dat ass déi faméis Question parlementaire oder parlamentaresch Fro. Et gëtt awer och nach eng Rei aner Occasiounen, bei där d'Chamber Ried an Äntwert vun der Regierung kréie kann. Schliisslech kann d'Chamber och nach Enquêtë géint Ministèren a Verwaltungen aleeden oder souguer e Member vun der Regierung viru Geriicht bréngen. A schliisse ech mech d'Chamber dat, woufir esou bekannt ass a wat hire Begrëff Parlament abruecht huet, se parléiert, diskutéiert, debattéiert, iwwer Gesetzer, iwwer d'Stëmmung an der Bevëlkerung, iwwer d'Lag vun der Natioun, iwwer de Staatsbudget, iwwer d'Europa an Aussepolitik, mat der Regierung, ouni d'Regierung, mat Experten, mat Leit vum Terrain, mat Bierger, déi Petitiounen eragereecht hunn. Esou gëtt am optimale Fall Politik gemaach, matenee schwätze, schwätze, schwätzen, sech eng Meenung bilden an da schliisslech no beschtem Wëssen a Gewëssen handelen, dat heescht Gesetzer stëmmen. A Merci fir d'Nokucken. Bis dada!